Felly, croeso i, i bawb sy'n ymuno efo ni uh, i gael y sgwrs yma, i wrando ar y sgwrs yma. A mae gen i Arfon efo fi. Um, a mae Arfon yn ffrind, da ni wedi bod yn nabod yn gilydd ers rhai blynyddoedd. A dwi'n ddiolchgar i ti, Arfon, i gymryd yr amser i ddod am sgwrs. A... Croeso.
Swn i'n licio dechrau, os ti'n meindio, i, efo ti yn cyflwyno dy hun, uh, deutha ni rhywfaint amdan di dy hun, cos dwi'n gwybod fydd yna lot fawr o grisnogion uh, drwy Gymru yn dynabod i'n barod. Dwi wedi sylwi bod gen ti dros, oh, gen ti tua mil o hanner o ddilynwyr ar Facebook. Okay? Felly, ti'n bod, mae rhan fwyaf o bobl yn nabod ti, ond I rheini sydd ddim yn dynabod ti, goro gyflwyniad byr i ni o pwy yw ti a lla rhywfaint o dy gefndir a just er mwyn i bobl dod i dydnabod ti. Na ti.
Um, ia, hw, diolch ti am gael cyfle i sgwrsio fo ti fel mae Gwyneth. Um, Arfon Jones, ges i magu yn, wel, yn wreiddiol o le bach o'r enw Gellioedd rhwng Cerrig y Drudion a'r Bala. Ond uh, ddaru ni symud i ddyffryn Clwyd tu allan i Ddimbech pan o'n i'n saith oed ac uh, o'n i'n uh, yr hynna o bedwar o blant ac um, ges i uh, magu mynd i ysgol gynradd Llarhiad yn um, Llarhiad yr Ynghinmeirch tu allan okay. i Ddimbech. A wedyn uh, symud draw i'r ysgol uwchradd pan o'n i'n 11. Uh, Denbi Grammar School oedd i bryd hynny, ar ei newid yn Denbi High School wedyn, addysg Saesneg felly. Yeah. Ac um, es i mlaen o fanno i'r coleg i studio cerddoriaeth. Ac um, o'n i wedi bwriadu bod yn gerddor proffesiynol. Chwarae'r cello, oedd pawb yn abod fi fel ar foncello, um, ac uh, nes i studio cerddoriaeth am dair blynedd yn Bangor, ac um, wel, mi ddechreuais i ddiodde o epilepsi. Right. Uh, stori hir, uh, dwi wedi cael yn iachau o'r epilepsi neu bellach, ond y bryd hynny oedd o'n golygu bod fi ddim yn gallu dysgu plant, o'n i'n ydi bwriadu dysgu cello a dwbl bes i, right. uh, i blant ac ydi gwneud cais am swydd, ydi chael ei ond ydi methu yr, um, yr uh, medical yslu. Right. A wedyn uh, mi benderfynes i aros ymlaen ym Mangor i astudio cerddoriaeth, i astudio, i astudio diwinyddiaeth mae ddrwg neu, right. ar ôl gwneud y radd cerddoriaeth. Ac, um, ac felly nes i ail radd wedyn. O'n i'n dal i ddioddau o'r epilepsi, methu cael swydd, fe sy'n gweithio yn archifdy Carnarfon am chydig. Oh, right. A wedyn, yn y diwedd, oes i lawr i Gaerdydd i weithio hefo TJ Davies i'r Cyngor Unedig ar Alcohol a chyffuriau right. eraill. Uh, mynd rown sgolion yn siarad am beryglon ddiod a cyffuriau ac yn y blaen. Ond ar ôl rhyw faint oedd dyn o mis rhywbeth felly, mi dda'r undeb yr annibynwyr gyhoeddi bod nhw am gael swyddog ieuenctid, a mi nes i gais am y swydd a mi ges i. A dyna fes i'n neud am chwe blynedd, uh, wow. gweithio i undeb yr annibynwyr, oedd yn enwad o 700 o eglwysi bryd yny. Um, mae o lawr erbyn hyn i ryw 300 a hanner, dwi'n meddwl. Right. Ond um, oedd o'n gyfnod cyffroes dros ben. Ond o'n i yn ymrwdfrydedd uh, yn gweithio saith diwrnod yr wythnos, o'n i'n cymryd saboth o gwbl. Ac uh, prin iawn, dwi'n meddwl na rhyw bythefnos o wyliau gymes i mewn, uh, mewn chwe blynedd. A be ddigwyddodd, ges i breakdown llwyr ar ddiwedd hwnna. Right.
Right. Ac um, fes i ddiwaith am bron ddwy flynedd wedyn. O'n i wedi mynd yn isel ofnadwy yn ysbryd mm. yn y hmm. cyfnod yna. Ar ôl hynny, ges i wahoddiad i fynd i weithio hefo eglwys efengylaidd y dre newydd. A fes i'n efengylydd yn fan o gweithio ar y cyd efo'r eglwys efengylaidd a'r eglwys Pentecostal. blwyddyn nes i fanno, a wedyn oedd Louise Palau yn dod drosodd i gynnal ymgyrch efengylu, yeah. a fues i'n gweithio yng Ngharnarfon wedyn, yn trefnu'r ymgyrch. Braf yna chdi, braf yna chdi, braf yna chdi gael mynd yn ôl i'r i'r dre. Byw yn tyn lôn ar gyrion Carnarfon, felly. Yeah. Ond, um, ia, fe sy'n trefnu'r ymgyrch honno am flwyddyn. A wedyn ddoth uh, y cyngrau refengylaidd, Evangelical Alliance, a dweud bod nhw'n awyddus i benodi trefnydd yng Nghymru. Ac uh, mi nes i gais am honno, wel, ddaru nhw ofyn, faswn i'n ystyried uh, y swydd. Nes i gais a mi ges i honno, a fe sy'n gweithio i'r cyngrau refengylaidd am ddeg mlynedd Wow. Ond wow. Um,
ar ôl cyfnod, o'n i'n teimlo elfen o rwystredigaeth, o'n i'n teimlo baich dros y Gymru Gymraeg, ac o'n i'n ffindio'n hun yn gweithio'n benna hefo eglwysi Saesneg. Right. Ac um, oedd, uh, oedd e brosiect ydi dechrau, o'n i wedi cyfarfod hefo mudiadau efengylaidd, um, i drafod be oedden ni'n neud ynglyn â Beibl, oherwydd oedd eglwysi efengylaidd ar y cyfan wedi gwrthod y Beibl Cymraeg newydd, right, uh, yeah. gafodd ei gyhoeddi yn 1988. Yeah. Oeddwn i'n hun yn hapus iawn efo fo ar y cyfan, lle, yeah. ond mi ro'n e rei darnau ohono fo oedd ddim yn plesio, lle. Ac uh, ddoth y criw yma at ei gilydd i ofyn be oedden ni'n mynd i wneud, a benderfynwyd sefydlu pwyllgor i um, ddiwygio'r cyfeithiad a fenythbwyd hynny ar y cyd hefo'r cyfeithwyr gwreiddiol ac ar y cyd hefo Cymdeithas y Beibl. A fe o'n i'n gweithio ar hwnnw am ddeg mlynedd, dwi'n siŵr. Um, ac uh, fi oedd yn cydlynu yr grŵp uh, gweithgor efengylaidd oedden ni'n ei alw fo. Oedden ni'n gwneud argymhellion o be ddylu di newid. Felly ti'n sôn rwan am, ti sôn rwan am yr Beibl Cymraeg newydd. Ie. Yeah. Yeah? Reit, mm. oce. Okay. Um, yeah, achos, do. Ti di rei digon o stwff i ni fanna rwan, de. Mae gen ti gymaint o um, amrywiaeth ar dy siwrna i lle wyt ti rwan. Ynde? Ti wedi rhoi digon o stwff i fi fanna am dair wythnos. Okay? Dwi'n ni'n mynd sgwrsio.
Dwi wedi cyrraedd gobeth i Gymru a Bibl.net eto. Wel, aros, aros, uh, aros di am i ni bach o'n ta felly. Ie, yeah, cos, ti'n gwybod, da ni wedi bod yn cyfarfod efo cwrdd efo'n gilydd, mynd allan am dro, a mae'n mae, mae, mae lyflu. Um, a ti'n bod, ni, dwi'n gwybod rhywfaint o dy hanes ti, ond mae yna pethau di ddod i fyny, rwan rwan fel ti di rhannu, o gen i ddim, ddim syniad am, ti'n bod, a mae'n braf cael clywed, ond uh, lle dwi eisiau mynd ar y sgwrs ma ydy, Um, mae yna fwy i ti na Babel.net, oce? Okay? Um, yna, yna sy'n bwysig i bobl, i bobl wybod. Wel, dwi'n briod a tri o blant. yn, yn union, ie. Yeah. Ond ti'n bod, yr amwyr, am, amrywiaeth ti di, ti di wneud dros y blynyddoedd, ti'n bod, um, waw, do'n i'm yn gwybod am hynna. Ond pyn atho ni ddod i gyfarfod efo'n gilydd, o chdi yng nghanol Babel.net. Uh, ac yna dwi eisiau dod ar sgwrs tiwod, i fiewn, sef yeah. Babel.net. Os, os, os ti'n hapus i wneud hynna, dwi'n siŵr bod chdi. Dwi'n dwi'n. Ie. Ie. Um, ac uh, i'r rhai, i rhai sydd ddim yn abod a ddim yn gwybod be ydy Babel.net, mae rhan fwy, wel, bob Christian mae siŵr yng Nghymru yn gwybod, di clywed am Babel.net a di ddarllen o gobeithio hefyd, Um, ond i'r rheini sydd ddim wedi clywed am Beibl yeah. Net, ti weld, a wedi clywed am y tro gyntaf, eitha drwy'r sgwrs yma, be ydy Beibl Net? A wedyn, mae ofyn lle ti wedyn, o lle ddoth y weledigaeth a, a fi hynna dwi'n siŵr yn, yn cario ymlaen o, o, o ti'n cyflwyno dy hun. So, be, be ydy Beibl Net i ddechrau ni? Wel, cy cyfeithiad uh, gwreiddiol o'r Beibl mewn iaith lafar. Um, mi benderfynnes i bod angen gwneud hwn yn y cyfnod neu pan oedden ni'n gweithio ar ddiwygio'r Beibl Cymraeg Newydd. Right.
Oherwydd mi ath y gweithgor o'n i'n sôn amdano fo trwy'r Beibl yeah. adnod wrth adnod o'r dechrau i'r diwedd. Wow, okay.
yn, yn, yn fanwl, fanwl, fanwl. Um, wow. Ac fe dderbyniwyd y mwyafrif llethol, dwi'n meddwl, rhywbeth fel 72 y cant o'r argymhellion oedden ni wedi wneud i'r cyfeithwyr. Fe wnaethpwyd hynny, um, ond doedd y cyfeithwyr ddim eisiau newid yn natur iaith y Bibl Cymraeg newydd. A mae'n iaith yeah. lenyddol, yn iaith aruchel iawn felly. Right. Ac o'n i, ers y cyfnod pan o'n i'n gweithio fo pobl ifinc efo'r annibynnwyr, o'n i'n ymwybodol bod pobl ifanc yn stryglo hefo'r math yna o iaith a bod gennyn nhw angen rhywbeth mwy llafar. Dwi'n dall beth ti'n fe, ti feddwl yn union. Ie, yeah, ceri mlaen, yeah. sori. Ie. Yeah.
Yn y cyfnod yna wedyn, mi es i ati ar brofi oedd o'n i'n mynd trwy'r Beibl beth bynnag hefo'r er diwygio ar y Beibl Cymraeg Newydd, felly. A mi es i ati jyst i ddrafftio rhyw chydig o benodau mag acw mewn iaith lafar, iaith fwy, wel, cyfoes yllu. Yeah. Ac um, yn ydy, mi ddoes i'r argyhoeddiad yn y diwedd gan bod cyfeithwyr y Beibl Cymraeg Newydd yn teimlo bod nhw ddim isio dod â safon yr iaith i lawr, yeah. um, bod angen cyfeithiad arall. A mi ddarganfyddes sy'n ddiddorol iawn fod Cymdeithas y Beibl ar hyd a lled y byd yn argymell dau gyfeithiad ym mhob iaith. Maen nhw'n argymell iaith, cyfeithiad mewn iaith safonol, ond maen nhw'n argymell cyfeithiad mwy rhydd, mwy deinamig hefyd yllu. Felly mae, mae hynna'n wir am bob iaith dros y byd i dysgu. Maen nhw, maen, dyne, dyne maen nhw yn ei deimlo sydd i angen. Right. Ni, a ia, ni'n gwybod. Ia, yeah, ia. Yeah. Ond diddorol. Ie. Yeah.
Ac felly, um, ia, yn y cyfnod yna, a mi roeddwn ni yn gweithio i'r Cyngrair Efengylaidd, o'n ni wedi mynd rhan amser efo'r Cyngrair Efengylaidd ta hanner ffordd trwy neg mlynedd, mm. er mwyn canolbwyntio ar y gwaith yma. Ac uh, mi weithio ni'n galed iawn am i ddoth uh, uh, Beibl Cymraeg newydd allan uh, fersiwn diwygiedig yn 2004 os, dwi, os dwi'n cofio'n iawn.

Dwi'n meddwl yn do. Do. Do. Do. Bydd yn hyfryd. Ond ti, Ond o'n i'n meddwl, Arfon, o'n i'n meddwl, ynde, bod na rwy'n arall di gael o weledigaeth, a di mynd at Arfon, a gweud, Arfon di'r boi am hwn, hon. Oce? na, na, fel, fel arall o i fi. Oh, lovely, lovely, mi, lovely. Um, mi roeddwn ni, mi, mi roeddwn ni ers y cyfnod pan o'n i'n gweithio efo pobl ifing, wedi teimlo fod angen yeah, cyfeithiad yeah, yeah, yeah. mwy rhydd, mwy llafar, felly. Ac bryd hynny, mi roeddwn i wedi mynd at ffrindiau i mi, oedd yn llawer gwell na fi yn yr ieithoedd gwreiddiol Hebraeg a Groeg, i drio pwyso anyn nhw i, i, i wneud rhywbeth felly. Ond yeah. pawb rhy brysur felly, ynde? Yeah. Pan oeddwn i'n y coleg, doeddwn i, o'n i'n o'n i'n gwneud lot efo Cymdeithas yr Iaith, o'n i wedi penderfynu mae um, uh, gwneud digon o waith i basio yn radd o'n i'n mynd i wneud, a mi nes i hynny yn y gerddoriaeth ac, ac mewn diwinyddiaeth. Ond roes i ddim llawer o amser fel y dylwn i falle i Hebraeg a Groeg fel rhan o'r cwrs diwynyddol. Ond ar ôl gadael y coleg a dechrau mewn gweinidogaeth, yeah. mi ddoes i weld mor bwysig oedd yr ieithoedd yma. Ddechreuais i astudio Groeg a, a, a, right. a darllen chydig bach o Roeg a Hebraeg a, a, ac edrych ar geiriau gwreiddiol y Beibl. Felly, o'n i wedi bod yn gwneud hynny am blynyddoedd. Right. Ac wrth gwrs, wrth ddiwygio'r Beibl Cymraeg newydd, oedden ni'n edrych yn fanwl, fanwl ar bob adnod beth bynnag ynddo. Felly oedd y cefndir yna di ryw adeiladu fyny Ti'n gwybod, beth, dros yeah. y blynyddoedd.
Be dwi'n weld ydy, ydy, ydy ti'n sydd o Dyw yn dy baratoi di, ynddo, ac yn adeiladu sylfaen yn dy fywyd di. Mm. Um, ti'n gwybod, yn ei calon i ti i sylweddoli, ond mae'r bobl ifanc eisiau, eisiau rhywbeth um, hawddach i ddarllen yn y Gymraeg. Ynde? Yeah. Ond hefyd, wedyn, yn rhaid yr awydd i ti i fynd i studio yr Hebraeg a'r Groeg, ac jyst yn rhaid y sylfaen yna i ti. Heb i ti wybod be oedd yn mynd i, be mynd i ddod. Efo o, gwneud ddim syniad, ia. Mae hynna'n hyfryd yn dweud ffordd mae'r arglwydd yn paratoi a gyrru sylfaen. Cos, ti'n bod...
Mae byw yn dda. Ia, dwi wedi profi hynna mewn, ti'n bod, yn y mywyd i efo bethau eraill, ti'n bod, Ond, yeah. anyway, yeah, dwi'n meddwl bod hynna'n hyfryd, hyfryd. Yeah, anyway, yeah. carry ymlaen, sori. sorry. Wel, pan ddechreuais i ddweud y gwir, yn unig fwriad i oedd darparu hwn, a, a, a mae o'n cael ei alw'n Beibl.net, am i fod o'n adnodd oedd yn cael ei ddarparu roed ar y we ar gyfrifiaduron, yeah. lle. Ond yeah. i rioed wedi bwriadu iddo fo gael ei gyhoeddi. Fy yeah. mwriad i oedd iddo fo fod yne, ac os oedd pobl ifinc yn stryglo i ddallt rhyw adran o'r Beibl, bod nhw'n gallu troi ato fo i weld os oedd o ryw help iddyn nhw lle, ynde? Um, a dim ond y testament newydd o'n i wedi fwriadu wneud yn wreiddiol, mae rhaid i mi gymadde. Ond yeah. ar ôl rhoi y testament newydd ar y we yn 2002, os dwi'n cofio'n iawn, Um, o'n i'n cael pobl yn cysylltu trwy'r adeg yn gofyn, wyt ti'n mynd i wneud yr hen testament ynde? Oed. Ac um, oedd y pwysau'n ormod yn diwedd a benderfynes i baswn i yn gwneud, ond o'r rhaid i mi wella'n Hebraeg ac felly mi fues i'n studio Hebraeg, gwneud cwrs ar y we hefo um, pobl oedd yn astudio yn um, yr Hebrew University yn, yn Jerusalem. Wow, ac, okay. ac mi nes i gwrs hefo nhw i fireinio i wella uh, yn Hebraeg cyn mynd ati i wneud y gwaith ar yr Hen Testament. Ond yeah. dwi'n meddwl un peth dwi eisiau dweud yn ydy mae pobl yn dweud na fi sy'n di wneud o, wel ia ar ryw ystyr. Ond mae rhaid i mi gyfadde, dwi'n teimlo mae bod fi'n fwy o drefnydd nag o, nag o gyfieithydd ynde. Yn yr ystyr yma, o'n i mewn cysylltiad hefo gymaint o wahanol bobl oedd yn rhoi cyngor i mi. Nid just ffrindiau i mi, yeah. ond pobl ar y we, pobl eraill mewn gwahanol rannau o'r byd oedd yn cyfieithu'r Beibl. Mi roedd yeah. e wefan i gyfieithwyr oedden ni'n yn cysylltu ac yn trafod hefo'n gilydd gwahanol gyfieithwyr. Felly mae yna bobl yn ydi, oedd yn cyfieithu'r Bibl, roi un enghraifft, boi o'r enw Wen Lehman, fo oedd yn rhedeg y wefan yma, oedd o'n cyfieithu'r Bibl i iaith y Cheyenne wow. yn Gogledd okay. America, ynddo. Yeah. Ac um, yn ydi, mae o wedi cyfrannu at beth ydy Beibl.net, er i fod o'n dall drin gair o Gymraeg. Right, oherwydd right. bod fi wedi trafod hefo fo beth oedd ystyr gwahanol rannau. Yeah. Um, ac felly, mae ma yna lwys o bobl wedi cyfrannu uh, ato fo pan oeddwn ni yn drafftio darn o'r cyfeithiad. Mi roedd gennau bedwar grŵp o bobl oedd yn edrych trwy'r drafft. Yeah. O'n i'n gofyn i rywun oedd yn arbenigo mewn dysgu Cymraeg fel ail iaith right. i edrych drosto fo. Yeah. O'n i'n gofyn i rywun oedd ag arbenigaeth beiblaidd uh, oedd yn deall yr ysgrythyr ac yn ddiwynydd i, i ddarllen trwyddo fo. O'n i'n gofyn i ddysgwr ddarllen trwyddo fo, rhywun oedd yn dysgu Cymraeg, ac o'n i'n gofyn i rywun ifanc, pobl ifanc, i ddarllen o. Felly oedd y pedwar yne yn darllen yn drafft, wel, yn ail drafft i oedd oedd ddeud y gwir, o'n i'n gwneud drafft cyntaf, mynd dros do fo, gwneud ail drafft, danfon o i'r bobl yma, gofyn am i feedback nhw, a wedyn yn, yn ei ddiwygio fo eto lle ynde, cyn i roed o ar y we. Felly mae'r bobl yma i gyd wedi cyfrannu tuag ato fo, ti'n gwybod? Yeah, nid, just, nid just fi y llun de. A, a mae rhaid mi ddeud hyn hefyd, ond ei un ddynes, ond ei un ddynes yn arbennig o Trevor yeah. yn, yn, yn gogledd Cymru. A Trevor, uh, mae yna Trevor. Harald Roberts.
Mae yna, aros, mae yna Trevor yn Sir Fôn, A mae yna Drefor yn Pen Llun yn dweud? Pen Llun, Pen okay. Llun di hwn.
Okay. Angharad Roberts, oedd hi ac arbenigedd yn yr Hebraeg, a mi ddari hi ddrafftio chwech o lyfrau o'r Hen Testament i mi. Hynny di ddari fi newid a'i cysoni nhw efo arddull Bible.net wow. yn gwe... mewn llefydd eraill. Felly. Ond um, nas angharad waith arbennig o dda hefyd. Felly. Lyflu.
Ti'n gweld? Ie. Yeah Dwi'n dyn abod di, a dwi'n gwybod dy fod ti isio, um, isio bawb ddall bod tîm oedd o, ynddo? Ie, yeah, hollol. Ond, ond dwi yn mynd i, i, i chdi alw dy hun yn drefnydd ar fon. Diolch chdi fwy na trefnydd yn dod at. Aros, aros am hynny bach chwan, gadael i ddeud rhywbeth rwan. Okay? So ni ddim wedi trefnu hynna, oce? Okay? Os o'n i ddim wedi fynd i cyfeithi i Beibl dan net, ti'n gwybod beth dwi'n feddwl? Ach, ni fwy na trefnydd yn dod at. Chwarae teg, dwi'n gwybod, wyt ti... Dwi'n dall beth ti'n dweud. Ie, ti'n dangos gosting eidrwydd, oce? Okay? Um, a dwi'n... Mae'n hyfryd, cos dwi'n gwybod pe da ni'n cyfarfod ac yn... Ti, ti mor... Gosting eidrwydd ydy humility. Be di humble? Uh, cwestiwn da. Oce, oce. Cyfieithu ddim yn gallu meddwl. Dydy'r Saesneg i ddim digon da. Be, be Ond... di o'n hebraeg, dweud? Dwi'n eisiau bod yn hebraeg. Ond ti'n gwybod, ti'n dangos gostyngeidrwydd bob tro e, e, ynglyn â'r pwnc yma bob dim arall. A ti'n gwybod, ti'n hyfryd yn ei hynna. Ond dwi'n mynd i dynnu chdi fyny, o chdi'n fwy na trefnydd. Oce? Okay? Um, Jyst i bobl gael gwybod, oeddech chdi'n fwy na trefnydd, oeddech chdi... Do, mi, mi, so, mi, mi, gymrodd, mi gymrodd bedair blynedd ar ddeg o waith. Ac yna beth yn gofyn ta ti rwan. Beibl i gyd. Ie.
A dwi'n meddwl sef wedi cymryd pedair blynedd ar ddeg i chdi drefnu'r peth ma. Sa, bod chdi'n hmm. drefnu dreifrifol, ynddo. Ond, uh, so ti'n fwy na trefnydd, ti'n bod, dwi'n dwi teimlo i chdi ddoth o weledigaeth i, i chdi roth yr arglwydd yr galon yma. Okay? Yeah. A wedyn yna, pe mae Dyw yn gofyn i ni ymwneud rhywbeth, mae'n rhaid y gras i ni i fedru wneud o ac i, ac i gadw i fynd i wneud o. Right? Yeah. Ac yna bydd wneud i reid i ti. A dwi'n dwi, dwi gwybod bod na dîm o dy gwmpas ti. A ti'n gwybod, da ni eisiau diolch i'r mm. tîm yna. Cos heb y tîm, so ti ddim wedi mynd i wneud o. Right? Na, hollol. Um, mae hynna'n glir.
Ond rhannu efo ni rhywfaint o... Um, ti wedi dweud rwan, oedd y siwrna o gyfieithu yn 4 ar 10 o flynyddoedd? 4 blynedd ar 10. 4 yeah. blynedd ar 10.
Ore, rhannu efo ni, sut oedd Sut oedd yr... Sut oedd y ddwrnod di yn, yn, yn edrych? Ti'n gwybod? Um, yn y cyfnod... Yn, o bob diwrnod ddim rhaid ath, ond sut oedd, sut oedd ein, sut eist di o gwmpas dechrau hwn a cyfieithu a sut oedd o'n edrach? Wel, mi roedd o'n amrywio o ddydd i ddydd yn amlwg oherwydd uh, yeah. pan ddechreuais i o'n i'n gweithio i'r Cyngrair Efengylaidd hefyd, ac yn teithio o gwmpas Cymru, pregethu, right. siarad mewn gwahanol lefydd. Yeah. Ond ar ôl hynny, pan ddechreuais i weithio i gobeith i Gymru, mi ddaru yr ymddiriedolwyr ddeud, reit, mae hwn yn mynd i fod yn brif brosiect gyda ni, mae angen gorffen hwn a'i wneud right. o. Felly dwi'n diolch right. am yr hyddid ges i gynnyn nhw i gario ymlaen. Ond be oedd yn olygu yn y bôn oedd bod fi'n treulio weithio, ni'n treulio diwrnod cyfa o flaen y cyfrifiadur. Okay. Um, ac um, yn aml iawn yn gweithio tan oriau man y bore. Mm. Uh, bryd hynny oeddwn i a'n wraig yn byw uh, mewn tŷ go fach yllu ac oedd yn esgu yn yn stafell wely ni ac oedd wraig yn aml yn mynd i'w gwely i gysgu Ac wow. oeddwn ni yna yn y gornel wrth y ddesg efo lamp, felly. Waw, oce. Okay. Yn, yn, yn gweithio arno fo. A wedyn, o'n i yn fore godwr, o'n i'n codi yn gynnar yn y bore wedyn. Yeah. Felly, o'n i'n... Oedd, oedd y dyrnodiau yn llawn yn de, ac o'n i'n gweithio uh, trwy'r adeg. Mi roedd ne newid wedi bod pan ddechreuais i do gynnau ddim adnoddau cyfrifiadurol na dim byd. Ac o'n i'n tueddu i ddeud wrth baratoi hwn, mae aralleiriad oedd o paraphrase. Right. Ac um, dyna oeddwn i'n ei alw fo. Ac um, mi ddaru Cymdeithas y Beibl ddod i glywed amdano fo a dod i gysylltiad hefo fi. A wedyn mi fues i mewn cysylltiad efo pobl yn yr United Bible Society, right. sydd yn benna gyfrifol am drefnu cyfeithiadau trwy'r byd, felly. Yeah. Ac um, darganfod bod gynnyn nhw adnoddau cyfrifiadurol i helpu cyfeithwyr. Right. A mi ges i ddefnyddio'r adnoddau hynny uh, rhaglen wreiddiol oedd rhaglen o'r enw Translators Workplace. Right. A wedyn ddoth ne raglen ar ei ôl o'r enw Paratext. Right. Ac mi roedd ne ddyn oedd yn arbenigwr mewn cyfieithu Beibl yn gorau chwilio be o'n i'n neud Um, mi roedd o'n gweithio i'r United Bible Society, Simon Crisp oedd i enw fo. Yeah. Ac o'n i'n cyfarfod hefo fo, a dwi'n meddwl na tua 2004 rhywbeth felly, ddario gyfarfod hefo fi ac edrych ar y gwaith o'n i wedi wneud. Yeah.
A dyma fo'n deud, this isn't a paraphrase, this is a translation. Right. Ynde?
Oherwydd o'n i yn gweithio o'r bryd hynny y groi gwreiddiol wrth wneud y testament newydd, ynde? Yeah. Ac um,
ddario yn y bôn fyny, mae cyfeithiad oedd hwn, nid nid paraffraser lle. Yeah. Ac um, ddes i'n defnyddio'r rhaglenni yma wedyn um, yn gyson. Ond oedd pob cyfle o'n i'n gael i ddeud y gwir, os nad o'n i'n pregethu yn rhywle, neu'n teithio i ryw bwyllgor, neu uh, ar y ffordd, wel, o'n i'n gwneud bob math o bethau. Os nad o'n i yna, o'n i wrth y nesg yn gweithio ar hwn ac yn mynd drosto fo. Ac um, Ond mae lot o gwestiynau yn codi ynglyn â sut i wneud o ore. Hynny di, dwi wedi deud bod o'n gyfieithiad llafar. Yeah.
Wel, mae iaith lafar, mae'r iaith Gymraeg yn amrywio o ardal i ardal yn dydy. O'n i'n mynd i ddefnyddio fo ne fe, O'n i'n mynd i ddefnyddio rwan neu nawr. O'n rhaid gwneud rhyw benderfyniadau felly. A wedyn y syniad oedd gyna i o'i gael o ar y we oedd bod pobl yn gallu mynd iddo fo ac addasu yr iaith i'w siwtio nhw. Wow. Ynde?
Wow. Ond oedd pobl yn tueddu jyst i'w dderbyn o fel oedd o, a'i ddefnyddio fo fel oedd o. Yeah.
Ac felly, o'n i'n ffindio wedyn, wel, sut, sut ydw i'n mynd i, i, i gael hwn yn iawn? A'r, ar hyn ddar i gysuro fi wrth wneud y gwaith oedd cwynion pobl. Right.
o'n i'n cael pobl o'r gogel, gogledd yn cwyno bod o'n rhy ddeheuol, right. a pobl o'r de yn cwyno bod o'n rhy ogleddol. O'n i'n right. meddwl, wel, dwi wedi hitio'r canol. Ei, deth e ti, mae dda bod ti ddim o Gynarfon, anyway, neu dysa pawb, ti'n meddwl? Ti wedi gwneud fersiwn Bible.net, cofi. Ia, ne ni. Wel, mi roedd, mi roedd gynnau'r syniad yn wreiddiol, o'n i wedi athon dipyn o joc yn y diwedd. ond o'n i yn rhyw feddwl y baswn ni yn gosod map o Israel ar ben map o Gymru ynde. Right. A gan bod Iesu Grist yn dod o'r gogledd wrth ymyl Galilea, right.
o'n i'n meddwl roi acen bala wrth ymyl y llyn i'r disgyblion i gyd. Right.
Phariseaid i lawr o gwmpas Jerusalem, wel, roi acen Caerfyrddin iddyn nhw. A wedyn, na i just gadael peilat i siarad Saesneg. Ond... Uh, Just fel bod pobl... Mae'n sefyll fwy rhy o gleisiol, wrach. Ie, ond fel bod pobl ddim yn meddwl bod fi'n tynnu ar Gynarfon, ynddo. Cofi, ydw i, hogyn o Gynarfon, dwi'n caru Gynarfon, ac felly, ond dwi'n gwybod bod gennym ni rhyw iaith eitha arbennig, rhyw eiriau eitha arbennig yn dod o Gynarfon. Ond uh, yeah. Arfon, twad, dwi'n dwi, dwi, dwi cael y sgwrs mae fan hyn, byd, uh, mae hon mor ddiddorol. Dwi wedi dysgu lot, um, dwi wedi dysgu lot am y prosiect yma. Hwn di'r prosiect mwyaf wyt ti wedi wneud, sa ti'n deud, yn dy...
O, ie. Fel un prosiect yn sicr. Yeah. Hynny ydi, mae yna lot o bethau mae rhywun wedi gwneud dros y blynyddoedd. Y peth hmm. arall mae bobl yn sôn amdano fo, pw, ers faint bron ddigen mlynedd wedi bod yn cyfieithu caneuon addoli i'r Gymraeg yeah. yn llun de. Yeah. Um, Dwi'n gwybod faint dwi wedi gyfieithu, ddeud y gwir. Uh, ond na, hwn oedd y prosiect o'n i'n teimlo Fel dwi'n dweud, testament newydd o'n i wedi fwriadu wreiddiol, mi orffennes i hwnnw, ond e bwysau arna i wedyn i wneud yr Hen Destament hefyd. A fues i'n trio ngorau glas i ffindio pobl eraill i, i helpu fo'r gwaith, ond prin iawn oedd yr unigolion oedd yn gallu rhoi yr amser i, iddo fo lle de. Yeah, um, yeah. Er bod yr holl bobl mae wedi helpu mewn gwahanol ffyrdd, um, o'n i'n myffindio neb oedd hefo'r amser i wneud y gwaith manwl ochr yn ochr yeah. a, a fi allu ar wahân i angharad efo'r uh, llyfrennau o'r Hen Testament weithiodd hi arnyn nhw.
Ti'n ti um, swnio'n byd bach fel John na, yn, uh, yn trio, na, ddim y fi, ddim y fi, paid y gyrru fi. Wel, ia, ia, mi, mi roedd i felly, ddeud y gwir, de, yeah. mi roedd i felly. Ond dwi wedi'n cael yng nghyfoethogi gymaint wrth wneud y gwaith yma. O, dwi siwr, dwi siwr. Mae'n ma rhyfeddu anherio hefyd y llun, de. Yeah. Um, yeah. Ond mae gwestiynau diddorol yn codi. Um, roi enghraifft i ti, yn ydy, dydy'r gair lot o bobl ddim yn licio hyn, ond dydy'r gair gras ddim i weld yn bibl.net. It's okay.
Nawr, y rheswm am hynny, mi ro'n i'n gwneud lot o waith ymchwil. O'n i'n mynd i ysgolion, o'n i'n siarad efo pobl ifanc a grwpiau ieuenctid. Ac o'n i'n gofyn cwestiwn iddyn nhw, o'n i'n gofyn iddyn nhw, be di ystyr y gair gras? A'r ateb o'n i'n gael, yr ateb Penna o'n i'n gael oedd, mae gair arall am weddi oedd o. Oherwydd oedd nhw'n dead grass bwyd cyn cinio yn ysgol ac yn y blaen. Waw.
A'r, ar, yr ateb arall oedd nhw'n rhoi oedd bod o'n golygu rhywbeth fel amynedd yr lle. Oherwydd bod nhw wedi clywed yn ni'n dweud mae eisiau gras.
Yeah. Oh, wow. Yde. Yeah.

a ti'n dweud bod yna rhai ddim yn hapus dy fod ti ddim wedi, wedi, ddim wedi defnyddio'r gair gras, ynddo? Ia, ond dwi'n...
Ond, ti'n gwybod, dy weledigaeth di oedd i fedru cyrraedd pobl sydd ddim yeah. yn gyfarwydd efo'r Beibl, neu, ti'n gwybod, yeah. diolch i chdi arfon bod chdi wedi sefyll dy dir efo, oce, okay, efallai bod yna rei bobl ddim yn, ddim yn hapus, ond yma di'r weledigaeth. Felly, yeah, yeah. diolch yeah. i boi. Dwi'n meddwl, dwi meddwl y peth arall i ddweud amdano fo, sti, ydy... O'n i, on i rioed, a dwi'n dal ddim isio i bobl i weld o fel rhywbeth sydd yn cystadlu efo cyfeithiadau eraill. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i bobl ddarllen mwy nag un cyfeithiad. Ar hyd y blynyddoedd, wyt ti'n sôn am ffordd o Dyw yn paratoi rhywun, ar hyd y blynyddoedd, dwi wedi bod yn darllen y Beibl bob blwyddyn mewn cyfeithiad gwahanol bob blwyddyn, lle. Yeah, yeah. Rhan fwyaf ohonyn nhw'n Saesneg. Ond mae, mae rhywun yn cyfoethogi ddealltwriaeth o beth sy'n y gwreiddiol. Ac yn aml iawn, o pobl yn gofyn i mi, wel, yn ydy, beth, sut oeddet ti'n gweithio, oeddet ti'n edrych ar gyfeithiadau eraill, oeddwn mi roeddwn i yn edrych i weld be o gwahanol gyfeithiadau yn, yn ei roi, felly. Yeah. Ond yn aml iawn, o'n i'n edrych ar y Beibl Cymraeg newydd, a pan o'n i'n gweld bod ne rhyw ystyr chydig bach yn wahanol yn y roeg neu'r Hebraeg. Yeah. Nid bod y Beibl Cymraeg newydd yn anghywir, ond bod yna ystyr arall posib. O'n i'n tueddu roi hwnnw i mewn yn Beibl.net, ynddo? I bobl gael gweld.
I bobl gael gweld, yeah. oherwydd dos neu'r un cyfeithiad yn berffaith. Yeah. Yeah. Ti'n gwybod, mae... Ma, ma, ma, ma, yr iaith Hebraeg yn arbennig yn iaith um, concise, cywasg iawn. Mae'n ma ne, ma ne lwythi o ystyr tu ôl i eiriau, ti'n gwybod? A mae lot o hynny'n mynd ar goll mewn cyfeithiad ynde. Ac felly be dwi wedi drio i wneud yn aml ydy helpu pobl Cymru Cymraeg i weld bod neu rhywbeth mwy falle na maen nhw'n ei weld yn y Bibl Cymraeg newydd ynde. Lyfli. Um, Lyfli. Just i helpu. Ie. Yeah.
Dwi, meddwl dwi rwan yn de, ti'n bod, uh, yn amlwg, mi roedd yr arglwydd y weledigaeth yna i ti, de? a mae o di, di reid yr gras i ti a'r hmm. nerth i ti ag i'r tîm i fedru dod â hwn a fel bod o tiwa, wedi cael ei gyhoeddi fod o ar, ar y we. Rwan ta, dydy'r arglwydd ddim yn rhoi gweledigaeth i ni ar ei gras i ni wneud rhywbeth, mond er mwyn i'n cadw ni'n brysur Right? Neu y gras i ni, ar weledigaeth i ni, er mwyn cael ffrwyth. Ynddi. Ynddi. Dim ots beth. Felly, fe dwi wedi rannu rhywfaint o um, y ffrwyth be dwi feddwl ydy, ti'n sut mae rhai pobl, sut mae wedi bendithio rhai pobl, sut mae pobl, sut fath o feedback ti wedi gael a, ti'n Wel,
ia, ar, ar ryw ystyr, dwi'n teimlo mae nid yn lle fi ydy dweud hynny ac eto, beth sydd wedi rhyfeddu fi, Gwynedd? Fytho ti, dwi'n gofyn. Ia.
Ia. Os yna dau neu dri yna chi, swn i'n llan gofyn wrth rwy'n arall. Dwi'n gwybod, dwi'n dangos y gostyngeidrwydd yna, ond fytho ti, dwi'n gofyn. Beth sydd wedi rhyfeddu fi, Gwynedd, ydy gymaint o bobl sydd wedi ddefnyddio fo. ac sydd yn ei ddefnyddio fo. Um, pan, pan ddechreuais i, o gynnau dri grŵp target. Target grŵp. Yep.
Pobl ifinc.
Yeah. Dysgwyr, pobl yeah. wedi dysgu Cymraeg. Yeah. a pobl heb gefndir capel. Felly, o'n i'n trio cael, o'n i'n sôn am y busnes gras, o'n i'n trio cael gwared a hynny fedrwn ni o jargon allan o'r Beibl. Ti'n gwybod? Lovely. Dwi, dwi um, wrth y modd yn gwrando yna ti'n rhannu. Dwi'n yr weledigaeth yna ac yr sut ti wedi gweithio? O, oh, gwan, cario ymlaen, sori. Ond, ond be ffindies i oedd gymaint o bobl hun oedd yn ei ddarllen o ac yn dod ac yn diolch i mi. Mae'n eddynes yn y capel ni, mae 95 rwan. Right. A mae'n dweud, bibl.net dwi ddarllen trwy'r adeg. Ynde? Ac Oedd, ar y dechrau, o'n i'n meddwl i fi'n hyn o, dwi wedi methu yn target grŵp.
na, na. Ond, ond, ie, yeah, mae ma Dyw wedi mynd rhywsut y tu hwnt i fi o'n i wedi ddychmygu. Yn ydy, mi wrthodes i adael i Gymdeithas y Beibl i gyhoeddio am ddeg mlynedd o'n i'n styfnig. O'n i'n gweithio i Gobaith i Gymru ac o'n i'n deud na adnodd ar gyfer y we di hwn, ar gyfer right. pobl ifinc, ar gyfer ffonau symudol ac yn y blaen. Right. Rhywbeth iddyn nhw ydi o, nid yeah. llyfr yllu. Ond o'n e gymaint o bwysau ar iddo fo gael ei gyhoeddi, O'r rhaid i mi blygu yn y diwedd oedd hyd yn oed yn rhystis yn hun, ymddiriedolwyr Gobaith i Gymru, yn dweud na, mae'r rhaid i ti adael i hwn gael ei gyhoeddi. Felly, mi gafodd o'i gyhoeddi yn 2015, mi werthodd o allan yn fuan iawn, a so trwy bedwar argraffiad, A ddaru nhw gyhoeddi'n argraffiad print bras oherwydd bod y to hun yn cwyno bod y print yr un fach. A wedyn, er y synu, mae ysgol, uh, um, Cyngor Sgolion Sul neu Coeddiadau'r Gair sydd yn cyhoeddi llyfrau Crisnogol wedi defnyddio Beeble.net mewn sawl ffordd, Beeble lliw i blant. Swn i'n licio, ddim heddiw, ddim heddiw hmm. di'r amser i glywed am yr spin-offs os lyci di, sydd wedi dod yeah. o hyn, oce? Okay? Am yr darlun mwy. Yeah. Dwi'n gwybod, mae yna ma, na spin-offs wedi dod o hyn, i hmm. blant mm. ac yn y blaen. Dwi'n meddwl swn i'n licio i ni gael sgwrs eto fel hyn, am yr Ie, yeah, am yr, am yr, beth sydd wedi dod o hynna, oce? Okay? Yeah. Um, achos dwi'n mynd teimlo bod um, sa'n ni'n gwneud, sa'n ni'n, yr amser gyda ni rwan, dwi'n mynd meddwl sa'n yeah. ni'n medru uh, gwneud justice, gwneud cyfiawnhad. Ie, yeah, cyfiawn, cyfiawnder. Cyfiawnder i be gen ti rannu, ti'n gwybod? Yeah. Um, achos mae yna fwy i hyn na o'n i'n disgwyl i ddweud i gwirth ati. Yeah. dwi'n mynd, sy'n ni wrth y modd yn mynd i just cario ymlaen fel, fel hyn, oce? Okay? Ond, a, a mi nawn ni mewn um, sgwrs eto. Na ti. Ond, ond i, i gau hwn rwan, de, yeah. um, dwi, gwrando na chdi'n deud, o'na ddynas 95 yn diolch i yeah. ti. Okay? Yeah. Ac, a ti'n meddwl, dwi wedi, dwi wedi methu'n target grŵp, oce? Okay? Ac uh, illa bod ti wedi methu dy target grŵp, ond beth i'r ots os dy rhywun yn cael... Dwi'n meddwl bod chdi wedi, cos ti'n bod, Dwi'n meddwl, ie, yeah, dwi'n meddwl... Na, mae, mae, mae coleg y bala a y bobl ifinc sy'n mynd ar eu cyrsiau nhw i gyd uh, yn ei ddefnyddio fo trwy'r trwy adeg, mae'n rhyw feddwl. Na chdi.
Ond dwi yn bersonol, a, a dwi'n gwybod, o'ch chi ddim yn disgwyl, dwi'n bersonol eisiau diolch i ti, oce? Okay? Cos mae, yna dwi'n darllen, so dwi'n darllen penod um, bob dydd yn y Saesneg, a dwi'n darllen yr un un benod uh, yn, yn y Gymraeg o Beibl.net. A dwi'n cael y mendithio. Okay? Dwi'n meddwl nes i textio chdi. Be di gofiro fo i mi? Na, dwi'n meddwl. Um, nes i textio chdi tua chwe mis yn ôl, eich dweud, ew, dwi'n tefi dda, yr adnod yna, iawn, ar ôl darllen i yn y Gymraeg, ti'n gwybod? Na ti.
Felly, dwi eisiau diolch i ti, oce, okay, yn bersonol, ond hefyd, A dwi'n siŵr dros y blynyddoedd mae yna eraill wedi diolch i ti. O, ar fon, mae wedi bod yn fendith i fi diolch i ti fel yr ddynas yma sydd yn 95. Ond hefyd, dwi'n diolch i ti'n bersonol, ond dwi'n diolch i ti hefyd dros y pobl sydd yn cael bendith o Beibl.net, ond ddim yn cael y cyfle i ddiolch i ti. Felly, a dwi'n siŵr mae yna ganodd, illa milodd allan, a mi fydd yna fwy Tewa, fel mae Dyw yn symud fwy dros Gymru ac yn, yeah. yn tewa, fel da ni'n gweld yr ysbryd yn, yn cyffwrdd pobl a pobl ifanc, mi fydd yna fwy yn, yn dod i'r allan o. Ond hyd yn hmm. oed heini sydd yn allan o rwan ac yn cael bendith rwan, da ni'n diolch i ti, Mr Arfon Jones, okay? am, uh, am, er, am fod yn ffyddlon i'r weledigaeth, a gan fod yn ffyddlon i, i gerdded y weledigaeth yna. Um, well. A hyd yn oed na dim ond fel trefnydd, neu Wel, dwi'n dwi, dwi, dwi, dwi diolch i ddew hefyd, oherwydd, oh, yeah, ti'n bod, oni bai am y ffaith bod yna gymaint o bobl wedi cefnogi gwaith gobeith i Gymru ar hyd y blynyddoedd, byddwn ni'n wedi gallu gwneud o. Na, dwi'n dall, um, dwi'n dall. A mae pawb arall yn dall, dall hefyd. Mm. Ond ti wedi bod yn rhan o'n efo, a da ni'n ni, ni diolch i ti. Oce, okay, Arfon. Ond nawn ni drefnu sgwrs eto, a, a ni mlaen, a ni mlaen efo hyn. Um, a chroeso. ti di rhoi digon i fi, ti di rhoi digon i fi, dwi'n siŵr. Dwi'n meddwl sy'n ni, ti'n bod, yr, yr YouTube channel na di, What is God Doing in Wales, ynddo? Ella na i, na i newid o i, i what, what is God doing in Arfon Jones's life? You know? Mae'n ddigon o stwff, ond dwi ddim yn mynd i joc fi. Just yn dry sense of humour i, di hwnna. Ond uh, na, ma ti wedi rhoi lot i, i, i fi feddwl, dwi wedi dysgu lot am Beibl.net yn hun bore yma, dwi'n diolch i ti. A swn i licio gario ymlaen y sgwrs yma rhyw bryd, ac gan i weld Ynglyn â Beibl.net a beth sydd wedi dod allan o hwnna fo. Mae hwn i'n... Ie, gen i rannu efo. efo. Dwi wedi rannu efo. Yes. Ond, efo, diolch i ti yn fawr iawn am rwan, a dwi wedi wir mwynhau, wir rwan. Okay? Diolch i ti, Gwynedd. Oce, okay. so bob endill, a na ni gwybod eto.
Iawn.
Okay. Gwyl i ti wan.
Ta-ra.